Türkmenistanda häzirlikçe Tesla awtomobillary ýok. Eger-de men Türkmenistana Tesla maşynlary getirip başlasam, sen şolardan birini alarsyňmy? Hemmäňize salam, Tesla awtomobillary barada bu gün gürrüňdeşlik geçýäs, laýk basmagy we podpisasiýa etmegi ýadyňyzdan çykarmaň. Sen bu zatlary edýänçäň, men saňa Tesla awtomobillary barada gürrüň bereýin. Tesla maşynlary dünýä derejesinde köp babatda gowam bolsa, ekologiki taýdan howany hapalamaýanam bolsa, sürmek derejesinde birazjyk kynçylygy bar. Näme üçin? Biziň obyçnyý elektroniki gündelik öýdäki görýän rozetkalarymyzda maşyny zarýada goýsaň ýigrimi bir sagatda zarýad alybilýär. A eger-de özüniň Tesla zarýadnigini zarýada goýup bilseň, onda dört sagadyň içinde awtomobil zarýad alybilýär, özüniň doly zarýady bilenem sekiz sagat size hyzmat edibilýär. Üznüksiz. Garaz men size sekiz sagatlyk sürüşi düşündireýin. Şäher içinde bolsaň bolýar sekiz sagatdan köpürägem sürdürýär ol maşynlar. Ýa eger-de uzak ýola gidýän bolsaň, ýokary tizlikde gitýän bolsaň, alan maşynyňam Tesla-nyň standart üç modeli bolsa, gaty gymmadam däl, arzanam däl. Şo bolsa, ýarty ýoluna ýeteňde, Balkana barýan bolsaň özüňem, ýarty ýoluna ýeteňde dört sagat, alty sagat zarýada goýup ondan soň ýöremeli. Plýusem, şo ýerde ýörite Teslanyň zarýad berýän apparatory oturdylmadyk bolsa, bir öýde zarýada goýmaly bolýaň, olam ýigrimi bir sagat saňa. Garaz, sürüş birazjyk kyn, şoň üçin Teslany getiräýen ýagdaýymyzda-da hemme ýerini zarýadniklerden, zapravkalardan doldurmaly bolýar. Beýleki awtomobillerde-de bolşy ýaly, motorlaryň, maşynlaryň gurujylary barada gürrüň edýärdik. Indi bu ýerde Tesla diýsek, elbetde, her kimiň kellesine Ilon Mask, Iron Man diýip tanalýar köp ýerlerde, şo göz öňe gelýär. Men bolsa häzir size Ilon Maskyň çagalygyndan başlap, harakteryna çenli, haýsy maşgalada doglan ähli maglumatlary bereýin. Şu wideo häzirden duýdurýan birazajyk uzagrak bolar. Garaz, patraklaňyz, zatlaňyz alyp taýýarlap görüp bilýäňiz. Youtube görüp oturan ýaly bolmaly-la. Ýigrimi sekizinji iýun, bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýyl. Günorta Afrika Respublikasy, Pritoriýa şäheri. Ilon Mask orta gatlakdan biraz baý bolan maşgalada dünýä inýär, ejesi model bolup işleýär, modellikden gowja girdeji gazanýar, gazanýar, kakasy bolsa elektrik inženeri, kakasy özüniň iş başarnygynda gazanan pullary bilen şol döwürde iň beýik jaýlarda, iň gowy lýuks jaýlarda ýaşaýan adam bolupdyr. Öz maşgalasynyň hemme agzalaryna garanyňda Ilon Mask biraz üýtgeşigräk garaz şeýleräk çaga bolup dünýä inýär we nähili çagalykda Ilon Masky kerdir öýdüp pikir edipdirler. Aslynda ker däl, özüniň içki dünýäsi barada pikirlenip we gündelik kitap okamak garaz bar pikiri dünýäsi öz içinde, garaz daşardaky adamlaryň kimdir biriniň özüne aýdýan sözlerini Känbir alga almandyr, hatda-da adamlara jogabam beresi gelmeýän çaga eken. Şeýle çagalara introwert diýip atlandyrylýar. Ilon Mask ýaňy bir on ýaşyna baranda ejesi we kakasy aýrylyşýarlar. Näme sebäpden? Ejesi model iş dünýäsi sebäpli öz maşgalasynyň ýanynda bolup bilmeýär. Köplenç daşary ýurtlarda bolýar, ýene bir zat bolýar. Şeýlelik bilen Maskyň kakasy Irl Mask aýrylyşmaga karar berýär we öz dogany ejesi bilen gitýär. Ilon Mask bolsa öz kakasynyň ýanynda Irl Maskyň ýanynda galýar. Şeýle diýýärler, şol döwürlerde Ilon Mask üçin günüň dowamynda on sagatlap kitap okamak obyçny zatdy. Gündelik durmuşynda on sagat hökman kitap okaýar. Öz okaýan mekdebinde, goňşy mekdepleriniň kitaphanasynda özüne degişli ýa-da degişli bolmadyk hiç ýylýadede kitap goýmadyk ähli kitaplary okap dynan adam. Özüniň okuw döwürlerine şeýle diýilýär, Iň yzky partada oturýan, hiç bir okuwçylar bilen arasy bolmadyk, birje dostam bolmaýan Mask gün bolmanda aýda birki sapar bolnisa düşýän eken. Näme üçin bolnisa düşýär? Garaz izdewast edýärler, okuwçylar tarapyndan urulýan eken, kemsidilýän eken, burny ganap, garaz burny döwülýän derejä çenli gelýän eken. Hiç kimiň halamaýan we sylamaýan çagasy bolupdyr şol döwürlerde Mask. Maskyň iň uly gyzyklanýan zady näme bolupdyr? Kompýuter programmirlama. Mask ýaňy bir on iki ýaşynda Blaster kompýuterde Blaster oýnuny düzýär we özüniň düzen Blaster oýny bilen, şeýle diýip bileris, oýun ýalak üýtgeşik oýun däl, ýöne on iki ýaşly çaganyň döredip biljek oýny üçin bir ynanyp bolmajak uly zat bolýar, on iki ýaşly çagaň eden işine garanda. Özüniň eden oýnuny bäş ýüz dollara satýar. On iki ýaşly çaga internet programmirleme oýun gurnanyň üsti bilen ilkinji bäş ýüz dollaryny gazanýar we bul muňa şeýle bir uly höwes döredýär. On ýedi ýaşynda özüniň oglan dogany Kim bilen bilelikde okuwa girýär. Kanada okuwa gidýärler we şol okuwy doly tamamlanoklar bu ýerde özüniň üstünlikleri bilen bile öz okuwyny perewod etdirýär. Ilki bakalawr okaýarlar, soňra aspirantura, soňra bolsa doktorantura girýär, ondan soň bolsa fizikadan ýöriteleşden Wortonskiý ady bilen ýöriteleşden fizika okuwyny tamamlaýarlar. Mass bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýyly Stenford uniwersitetine girýär, ýöne gynansak-da Stenford uniwersitetini doly tamamlap bilmeýär. Şol döwürlerde Ýewropada ösen güýçli derejede internet sistemasy sebäpli internetde döredesi gelýän programmasynyň höwesi boýunça okuwdan çykýar. Ýeke-täk maksady adamlara kömek etmek, adamlaryň durmuşyny ýeňilleşdirmek bolan Ilon Mask şeýle bir programma gurnaýar, Zip iki ady bilen. Şol programma, biz gysgaça düşündireýin, biziň häzirki Google Map, kartada luboý ýeri gözläp bolýan programma, hem-de biziň gündelik ulanýan tomokartymyz, bir zatlar satyp bolýar, ýa-da işgär gerek, ýa-da iş gerek diýen maglumatlar goýup bolýan programma. Üsüstüne sorag-jogap gullugy içinde ýerleşdirilen uly bir programa gurnaýar. Ilon Mask gije-gündiz ýatman täze programmalaryň üstünde işleýär. Garaz, gurnan programmalarynyň obnowleniýasy üstünde işleýär. Dogany Kimball bolsa gapy-gapy aýlanyp täze döreden programmasyny adamlara tanyşdyrmak we ulanylyşa girizmek maksady üstünde işleýärdi. Garaz, doganlaryň gurnan programmasyna kakasy poddeşka edeýin diýýär we ýigrimi sekiz müň dollar pul ýatyrýar öz ogullaryna Bul pul bilen täze ofis satyn alýarlar, ofisiň içini gurnaýarlar, dizaýn edýärler we reklamaň üstünde işleýärler. We elindäki barja bolan ýigrimi sekiz müň dollaryny harçlaýarlar iki dogan. Ýa, elbetde, gowy zat üçin harçlaýarlar welin. Ýöne diýjek bolýan zadym şu ýerde özlerine ýatmana öýem alyp bilmeýärler we gynansak-da, özüniň täze alan ofisinde ýatyp turmaly bolýarlar. Içi ýumşak pagta önümlerine doldurylan haltaň üstünde ýatyp turýardylar öz ofislerinde. We bary-ýogy bir ýyllap şeýle pagtaň üstünde ýatyp duranlaryndan soň gowja girdeji gazanýarlar, ofisleri ulanýar we her iki hepdeden täze işgär alyp köpelýän derejä ýetýär. Biznes şeýle bir derejede ulanýar, bary-ýogy birki ýylyň içinde Amerika belli bolýar, ähli adamlar şul programmadan peýdalanýar we girdejiler örän köpelýär, muňa maýa goýum goýýanlaryň sanam artýar. Şol wagtlardaky öz işgärleriniň aýdýan sözleri, Biz irden işe gelemizde Maskyň bize täze programma baradaky düşündirýän maglumatyny biz intek öwrenip geçýämizok, bul ertesi ýene täze programma oýlap tapýardy diýýär. Şeýle hyjuwly işleýär eken hiç hili dynç almazdan. Iki ýyllap şul programmanyň ösdürmek üçin işlenilenden soň, bul programmany iki ýüz million dollara satýarlar. Ilon Maskyň hasabyna ýigrimi iki million dollar Öz dogany Kimblyň hasabyna bolsa on bäş million dollar paý düşýär özüniň gurnan bizneslernden. Şeýlelik bilen ilkinji gazanan moşny puluna özüne gidip bir million dollarlyk sport maşynyny alýar hem-de wertolýot alýar, özüne ýaşamaga bir öý alýar. Ilon Mask birnäçe ugurlarda örän köp ünsüni sarp edýär, älem giňişligine, arassa energiýa we internet sistemasyna. Internet sistemasyna öňem birnäçe işleri geçirdi we ýene täzeden internet sistemasynda adamyň durmuşyny gowulaşdyrmak maksady bilen täze bir biznes gurnaýar, ol biznes X-Com ady bilen internet arkaly töleg edip bolýan bank, gysgaça aýdylanda, häzirki biziň ulanýan kredit kartlarymyz ýene bir zatlar. Şeýlelik bilen, bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylda Ilon Mask X-Com kompaniýasynyň düýbüni tutýar we bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylda doly derejede onlaýn söwda we onlaýn töläp boljak bank sistemasyny ýola goýýar. Elbetde, munýa zat ýola goýarsyňyz-a, heýkerler boş oturarmy? Garaz, siziň puluňyzy aljak bolýar Ilon Mask, internetiň arkasy bilen sizi alýar. Garaz, şoňa meňzeş birnäçe heýkerleriň Ilon Maskyň üstünde edýän hereketlerem az bolmandyr. Hem heýkerlere garşy göreşmek, Hem bank sistemasyny adamlara tanatmak başda Ilon Maska gaty kyn bolupdyr, özüniň oglan dogany bilen bilelikde şony prosto adamlaryň eline girmek üçin işläp başlar ýaly etmek üçin bir ýyl sarp edipdir Ilon Mask. Hemme kişä gara naliçi pul götermän eliňe kiçijik kart göterip ähli söwdalaryny edip bolýan sistema döredýär, hemme kişi muňa endik bolýar, gysga wagtyň içinde edil öňki ýaly hemme kişä tanalýan bir aka sahypa gurnaýar, internet sistemasyny uly bank gurnaýar we ýüz million dollar maýa goýumy bolan X-Com adyndaky dünýä derejesinde iň baý banklaň birine öwrülýär. Edil ondan baý banklar kän-de, baý banklaň hataryna goşulýar. Kompaniýa başlan wagtlarynda Ilon Mask elbetde öýlenýär, iki müňünji ýyllarda öýlenýär. Toýdan soň dynç alynýar-a, şoňa-da gidip bilmeýär. Diňe iş başagaýly, iş üstünde bolýar. Öz aýalynyň haýyşy boýunça zada gidilýär, dynç alşa gidilýär. Onda-da pursatdan peýdalanyp, yzyndaky täze kompaniýanyň başlyklary Ilon Masky gowuja oýun oýnaýarlar. Ilon Mask samolýodyň üstünde wagty Ilon Mask bilen nädogry habarlaşyp, Set kesilýändigi sebäpli nädogry habarlaşyp, Ilon Masky başlyklykdan boşadýarlar we başlyk ornundaky adamyny, şo kompaniýany döreden adamyny maslahatçy wezipesine geçirýärler. Ilon Mask bu ýagdaýda dälirýär elbetde, ýöne özüniň sowukganlygyny saklamany başarýar. X-koma ýatyran on iki million dollaryny alybam gaýdyp bilerdi gahar edip, ýöne muny almaýar we özüniň maslahatçy wezipesinden dogry peýdalanýar. we üç ýyldan soň kompaniýany satmak kararyna getirýär. Dünýä derejesinde iň baý kompaniýalaryň biri bolan eBay kompaniýasy bir ýarym milliard dollar pul hödürleýär. eBay kompaniýa eBay kompaniýasy gönümel aýdaýyn biziň dymykarsymyz ýaly kakoýt sahypa uly sahypa ýöne näçe ýyllardan bäri işläp gelen internet sahypasy eBay kompaniýasy bir ýarym milliard amerikan dollary pul hödürleýär. Şeýlelik bilen, kompaniýa XCOM kompaniýasy satylýar. Şol wagtlar dawa Tronna işden çykan bolsa, on iki million dollar alyp gaýdardy. Indi bu gezek öz maslahatçy wezipesinden dogry peýdalanyp, tutuş kompaniýany satandygy sebäpli, bir ýarym milliard dollara satandygy sebäpli öz paýyna nagt bir ýüz segsen million dollar pul düşýär. Nagt. Garaz şeýle bir zat aýdyp geçeýin, şol döwürlerde biznes satyldy, X-Com kompaniýasy ýene bir zat başlyklar täzelendi. Şol döwürlerde X-Com kompaniýanyň ady PayPal ady bilen üýtgedilendir. Internetde gözleseňiz häzir PayPal ady bilen şo kompaniýa işleýär. Özüňize getiriň, bir ýüz segsen million dollar diýmek diliňde aýdamak aňsat. Ilon Mask prosto islendik gezelenç edilýän zonalara gidip dynç alyp arkaýyn kofejigini içip ýatyp bilerdi, ömrüniň soňuna çenli dynç alyp bilerdi. Ilon Mask şeýle diýýär, Men bu zatlardan lezzet alamok diýýär. Men lezzet alýan zadym adamlara peýdaly bolan zatlary etmek, adamlaryň durmuşyny aňsatlaşdyrmak. Men şondan lezzet alýan, maňa dynç almak, jakuzide oturmak hiç hili-de gerekgäl diýýär eken. We size bir zat soraýyn, Bu ýerde maşyn barada maglumat paýlaşylýan sahypa. Men bärde Tesla barada maglumat bermek üçin ilki Ilon Masky tanamagyňyzy isledim. Diňe maşyn barada gürrüň bersem gowumy ýa-da şol maşynyň döredijileriniň başyndan geçen wakalary barada maşyn bilen bilelikde gürrüň bersem has gowumy? Elbetde wideolar uzak bolýar, köpräk wagtyňyzy alýandyr. Şol barada siziň teswirleriňize garaşýan. Birazjyk wideolary gysgaldaýynmy ýa-da dowammy? Indiki bölümlerde Tesla Motors-yň ösüşi barada, raketalaryň täze gurnalyşy barada, raketanyň nädip kosmosdan daşyna çykyp, ýene-de yzyna girip bilýändigi baradaky täze maglumatlar, Ilon Maskyň döreden robortlary barada, dünýä ýüzünde bezplatny internet Wi-Fi sistemasyny gurnaýan, älem giňişliginde bir müň iki ýüz sanagyk sputnikleri bilen bilelikde sputniklaryny goýberen Ilon Mask barada ýene-de giňişleýin maglumat diňläsiňiz gelýärmi? Garaz bularyň ählisi barada maglumat diňlejek bolsaňyz dowam diýip ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Onda biziň sahypalarymyzdan aýrylmaň indiki wideolarda görüşýänçäk.